علیکم دوستو کیا حال چال ہے ٹھیک ہو خوش ہو راج دھانی دی کہانی شروع کریں دے پئے واپسی دا سفر ہے تے نال نال تو کو دسیندے ہیں کہ راج دھانی دے وچ اج دیاں خاص خاص خبراں ہیں کیا اج جے میں تو کو سویرے دسیا کہ وفاقی کابینہ دا اجلاس ہا وفاقی کابینہ دے اجلاس دے وچ وزیر اعظم صاحب نے خطاب کیتے تے امریکی ترجمان دے بیان دے جواب وچ انہاں نے آکھیا کہ پاکستان جیڑھا ہے اپنی سلامتی دے حوالے نال کئی قسم دا کوئی سمجھوتہ نہ کریسی، ایٹمی صلاحیت پاکستان دا حق ہے تے پاکستان اپنڑے دفاعی حق توں کہیں صورت دستبردار نہ تھیسی۔ انہاں آکھیا جو ملکی دفاع دی خاطر قومی سلامتی دی خاطر پوری پاکستانی قوم ہک مٹھ ہے۔ تے پاکستان دی سلامتی تے کوئی سمجھوتہ کہیں صورت اچ کݙاہیں نہ تھیسی۔ اے ڳالھ مہاڑ اوں ویلے انہاں نے کیتی اے جیڑھے ویلے مختلف بیانات آندے پئن خاص طور تے قومی سلامتی دے حوالے نال ٻہوں سارا ڳالھیں کیتیاں ویندیاں پئن۔ وزیراعظم نے جیڑھا اے اے بیان اوں ویلے ڈتے جیڑھے ویلے یورپی یونین دے بعد امریکہ تے برطانیہ پاکستان اچ ملٹری کوڈ توں سویلین کوں سزائیں دے حوالے نال تشویش دا اظہار کیتے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ اج سویرے آکھیا ہا جو پاکستان توں شفاف ٹرائل تے انسانی حقوق دے احترام دا مطالبہ کریندے ہیں۔ ایہو سمیں منصفانہ ٹرائل دا مطالبہ کریندے ہیں جو پاکستانی آئین دے مطابق ہووے۔ ترجمان برطانوی دفتر خارجہ وی آکھیے جو پاکستان دی خودمختاری دا احترام کریندے ہیں، فوجی عدالتیں توں سویلین دی ٹرائل دے حوالے وچ شفافیت تے آزادانہ جانچ پڑتال دا جیڑھا فقدان اے او قابل تشویش اے۔ انتہائی اہم بیان آئین دے بیان دے جواب دے وچ وزیراعظم صاحب نے۔ بیان ڈتے ایں توں پہلے دفتر خارجہ دے ترجمان دا بیان وی ہا۔ امریکی پابندیں دے حوالے نال دفتر خارجہ آکھیا ہا جو پاکستان دے دفاع تے دفاعی فیصلیاں تے امریکی پابندیاں دا کوئی فرق نہ پوسی۔ ترجمان دفتر خارجہ آکھیے جو پاکستان دا جیڑھا میزائل پروگرام اے اوندے اتے لائیاں گیاں تمام پابندیاں غیر ضروری تے ناانصافی تے مبنی ہن۔ اساں کڈہیں نی چاہا۔ جو امریکہ دے نال جنگ دی صورتحال پیدا تھیوے، خطے اچ میزائل سسٹم تے جوہری ٹیکنالوجی دی دوڑ بھارت شروع کیتی اے تے فوجی عدالتیں دے حوالے نال بیان دا جائزہ گھندے پئے ہیں، پاکستان دے آئین تے عدالتیں دے وچ اندرونی معاملات حل کرݨ دی مکمل صلاحیت موجود اے۔ اے بیانات جیڑھے ہن آندے پئے ہن سوشل میڈیا تے وی تے۔ عالمی میڈیا تے وی پاکستان دے قومی سلامتی دے حوالے نال جڑی ہوئی اے خبر ہئی۔ وزیر اعظم نے اج کھل کے گالھ کیتی اے کابینہ دے اجلاس دے وچ تے وزیر اعظم دا خطاب جیڑھا اے قومی ٹی وی چینل تے براہ راست ڈکھایا گئے۔ ایں توں علاوہ اج وزیر اعظم نے اے گالھ وی کیتی اے کہ قومی مفاد دا تقاضا ہے جو ذاتی پسند تے ناپسند کوں قوم دی خاطر قربان کروں۔ اگر قومی مفاد کوں سامݨے رکھ کے مذاکرات تھیسن تاں ملک دے اچ سکون تے قومی یکجہتی آسی۔ تاڑی جیڑھا ہے ݙوہیں ہتھیں نال وڄدی ہے۔ معاف کریسو دوستو۔ تاڑی انہاں نے آکھیا جو ڈوہیں ہتھیں نال وجدی ہے ہک ہتھ نال تاڑی نہیں ونج سکدی خاص طور تے اساں پورے خلوص نال مذاکرات وچ حصہ گھنسوں امید ہے ڈوجھی پارٹی بھی ایویں ہی کرے سی ڈوہیں پارٹیاں پاکستان دے بہترین مفاد وچ ملک دے بہترین مفاد وچ فیصلے کرے سن تاں بے پناہ فیدہ تھیسی پوری قوم کوں۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے اج وزیراعظم عمران خان صاحب نال ملاقات کیتی ہے تے ملاقات توں بعد انہاں نے میڈیا نال گفتگو وی کیتی ہے۔ انہاں دا جیہڑا بیان ہے سوشل میڈیا تے وی نشر تھئے۔ بیرسٹر گوہر آکھیے جو پی ٹی آئی دے بانی چیئرمین عمران خان صاحب آکھیے کہ مذاکرات دے حوالے نال کوئی ٹائم فریم ہووݨا چاہیدے۔ سول نافرمانی دی تحریک دے حوالے نال انہاں نے آکھیے کہ خان صاحب نال کوئی ڳالھ نی تھئی حکومت نال جیڑھا ہے جیڑھی گفتگو تھئی ہئی او سارے خان صاحب دے سامݨے رکھی ہے تے چارٹر آف ڈیمانڈ جیڑھا ہے او حکومت دے سامݨے رکھیا ویسی۔ اساں ایں گالھ دی امید رکھیندے ہیں جو مسائل دا حل ضرور نکلسی۔ بیرسٹر گور علی خان اے گالھ وی کیتی کہ اساں کوں امید ہے جو ہک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس دا جیڑھا فیصلہ آسی اوندے وچ جناب عمران خان صاحب سرخرو تھیسن تے او باعزت بری تھی ویسن ݙو جنوری کوں تمام کمیٹی جیڑے ارکان ہن او مذاکرات دا حصہ ہوسن کیوں جو جیڑا کمیٹی دا پہلا اجلاس ہا گزریل دی کل جیڑا تھے اوندے وچ صرف ترے ممبر گئے ہن باقی لوگ کوئی نہ گئے ہن تے اج بیرسٹر گوہر نے آکھیا کہ اگلے اجلاس دے وچ سارے دے سارے لوگ جیڑا ہے

کراچی دے ساحل تے پہنچ گئی ہے ہاکس بے تے اج جڑا ہے لینڈنگ مشین دی تنصیب بھی تھی گئی ہے حکام آکھے جو کیبل آئندہ سال دے چھیکڑ تک آپریشنل تھی ویسی یہ گال اج سامنے آئی ہے تے اج بلاول بھٹو نے ایک اہم خطاب کیتے آئی بی اے سکھر دے وچ انہوں نے آکھے جو اسلام آباد وچ بیٹھے بزرگ پرانے موبائل تے ٹیکسٹ میسج کریندن بزرگیں کوں واٹس ایپ انسٹاگرام ٹویٹر تے گیمنگ دا کوئی علم کوئی نہیں انہاں بزرگاں کولوں اپنا حق کھسنڑے ہن انفراسٹرکچر موٹر وے نہیں براڈ بینڈ انٹرنیٹ ہے۔ ٹریلین ڈالر اکانومی بنڑے تاں ٹیکنالوجی سیکٹر کوں آزاد چھوڑنڑاں پوسی۔ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ہر شہری دا حق ہے۔ پر امن تے جمہوری طریقے نال ڈیجیٹل رائٹس بل واسطے جدوجہد کریسوں۔ بلال بھٹو زرداری اج وی نوجواناں کوں آکھیے کہ او سوشل میڈیا تے خود موجود ہن۔ ٹویٹر ہووے انسٹاگرام ہووے فیس بک ہووے او براہ راست انہاں کو تجاویز ݙیون ڈیجیٹل رائٹس بل دے حوالے نال کیونکہ انٹرنیٹ نوجوانیں دا بنیادی حق ہے تے او اے حق گھن کے راسن تے نوجوانیں دے نال مل کے جد و جہد کریسن تے انٹرنیٹ جیڑھا ڈیجیٹل رائٹس بل ہے او پارلیمنٹ توں منظور کرویسن اج پنجاب دے وچ ایک اہم اجلاس ہے مسلم نون تے پیپل پارٹی دا اون اجلاس دے وچ مشاورت کیتی گئی ہے جڑے وعدے وعید کیتے ہیں مسلم لیگ نون نے پنجاب دے وچ خاص طور تے پاکستان پیپل پارٹی نال ایک فارمولا طے تھیا اون دے وچ کچھ چیزاں منیا ہن تے بعد دے وچ خبراں یہ آندیاں پیان کے کہ شاید نون لیگ جڑا ہے اپنے معاہدے توں پھر گئی ہے تے او جیڑھے وعدے وعید کیتے ہن پیپلز پارٹی نال او وعدے ہن پورے نہیں کریندے پئے پنجاب دی حد تک لیکن ہن اے ݙوجھا ݙیوار ہے کہ اڄ ہک اجلاس تھئے اوں اجلاس دے وچ اے ڳالھ سامݨے آئی ہے کہ ݙوہیں جماعتاں نے ہک ݙوجھے دے تحفظات تے تبادلہ خیال کیتے اڄ جی ایچ کیو حملہ کیس دے حوالے نال عمران خان صاحب تے فواد چوہدری دی عدالتی کارروائی دی سی سی ٹی وی فوٹیج دے حصول دی درخواستاں مسترد کر ݙتیاں ڳئن۔ کیس اچ نامزد ہک ٻئے ملزم تے فرد جرم عائد تھی ڳئی اے۔ کیس دی مزید سماعت چھی جنوری تک ملتوی کر ݙتی ڳئی اے۔ اڄ پشاور دے وچ پاکستان تحریک انصاف دی یکی قیادت موجود ہئی تے انہاں نے اڄ اتھاں اپݨیاں مختلف کیسز دے وچ ضمانتیں کیتے رجوع کیتا ہویا ہا۔ اج سابق صدر عارف علوی صاحب بھی پشاور اچ موجود ہیں انہاں دے صاحبزادے بھی اسد قیصر عمر ایوب تے باقی قیادت بھی انہاں نے اپنی ضمانتاں کرائن مختلف کیسز دے وچ

وزیراعظم صاحب نے بیتالی ڈینھ دے اندر وعدہ دعوی کیتا کہ کہ وعدہ کیتا نوے ڈینھ اچ لیکن بیتالی ڈینھ دے وچ جناح ایونیو دا ہک جیڑا انڈر پاس ہے او مکمل کر گھدے انہاں نے تے اج انہاں باقاعدہ افتتاح وی کر ڈتا گئے تے ٹریفک دی آند ویند وی جاری ہے باقی جیڑا سرینا چوک دے اتے جڑا انڈر پاس تے فلائی اوور بندا پیا وہ کام کار جاری ہے وہ دیکھو کرنا مکمل تھی دے یہ ہن راجدھانی دے آج دیا خبراں جڑے میں تنہوں سانجا کی تن مزید جڑا خبراں ہو سن مزید اپڈیٹ تو سبھائی دے سن سبھائی کرسمس بھی ہے قید اعظم صاحب دی حوالے نال بھی ایونٹس حسن قائد ڈے بھی ہے یہ سارا گالیں جڑا ہے کل اپڈیٹ ڈسوں ویندے ویندے ایک ارداس کیتی ونجا کہ میرا جڑا بلاگ ہے تو سن دوستو شیئر لازمی کیتا کرو فیس بک تے ٹویٹر تے یوٹیوب تے اگر تساں ݙیکھدے بیٹھے ہو تاں یوٹیوب دے اتے وی آپشن موجود ہے اتھاں تساں کمنٹ کر سکدے ہو لائک کر سکدے ہو کل ول ملسوں کل تک اپنے دوست اپنے ہوسٹ گندن پر عباس کو اجازت نہ دو رب سونے دے حوالے